Hemmäňize salam dostlar. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Janyňyz sagmy? Bu gün size emulýatora PUBG Mobile nädip ýüklenýär, içindäki nastroýkalar nädip, dost nädip goşup bolýar, nädip lobbilere baglanýar, içindäki şu Aýratynlyklaryndan aýdyp geçmekçi oglanlar gyzlar. Bilýän indi köp soraýaňyz nirden ýüklemeli nädip etmeli ol bul şul şu gün görkezmekçi. Chrome'y açdyňyz ýa tapawudy ýok lýuboý bir brauzeri açýaňyz soň şo taýdan ýazýaňyz PUBG mobile Tencent games diýe. Ondan soň şu görýän üç sany link bardyr başda çykýan şolary men wideoň aşagynda goýup geçmekçi siz ony agtaryp tapmagyňyza gerek ýok lýuboý birine geçen wagtyňyzda-da häzir görkezjek nirden ýüklenýä. Tencent-e girdiňiz, mana, şu taýda türkçe durandyr, Indir diýip. Eger türkçe düşünmeýänleriňiz bar bolsa, sürüm International diýendir, görýän bolsaňyz. Basan wagtyň skaçat edip başlaýar eýýämden. Ýok, eger türkçe düşünmeýäniňiz bar bolsa, bärde Game Loop, Game Loop-yň özüniň zady bardyr. Aryýaňy saýla diýe iňlisçemi taýwan şu globalny wersiýasy bolsunmy ýalmasa kitaýça wersiýasy bolsunmy diýe. Ondan soň bärde özüniň official saýty bardyr. Download diýip basan wagtyňyzda aşakda görseňiz bärde ýa iPhone-y ýükläp bolýa ýa bolmasa Android-y ýükläp bolýa. Emulýator üçinem aşagynda bardyr oglanlar. Aşakda ssylkalaryny goýmakçy, aldyňyz, ýüklediňiz, skaçat etdiňiz, ondan soň ustanowka etdiňiz, ustanowka etmäni hemme kim bilýändir. Ondan soň PUBG Mobile diýip şeýdip çykgy girýäňiz. Oýuna girýäňiz. PUBG Mobile. Oýun açylanda şeýdip başlaýandyr, eger başlamasa ýokarda My Games diýip durandyr. My Games-e basan wagtyňyzda şu özüňiziň skaçat edikli oýunlaryňyzy görkezýändir oglanlar. PUBG-ni başlat diýen play diýip başlasaňyz başlar. Özi aslanoý başlaýa-da. Soň gapdala geçireňiz şuny öçürip. Eger e, polny ekran, full ekran etmek isleýän bolsaňyz, şu taýdaky full screen diýip duran üçünji ýokardan üçünjä basýaňyz oglanlar. Şoňa basýaňyz ýa bolmasa F11. Kompýuterden F11 basyň. F11 bassaňyz hem şeýdip ulalt diýendir. Siz nämeden oýnaýaňyz? Aşakda kommentlarda ýazyň emulýatordan oýnaýaňyzmy, telefondan oýnaýaňyzmy, telefon androidmi ýa iosmy nämeden? Aşakda belläp geçiň oglanlar. Meniňki häzir türkçe du. Duruň men size düşüneriňiz ýaly orusça geçireýin. Aşakdan çarhyň şekli bardyr. Boltjagys deň şoň aşakda iň aşakda dil diýip durandyr şony ştaýdan geçirip bilýäňiz oýnuň dilini üýtgetmek isleýäniňiz bar bolsa. Orsça goýalyň. Oýun PUBG Mobile emulýatordan şeýdip açylýa bolanlar. Telefondan hem şeýdip açylýandyr. Soň meselem nähili girmek isleýäňiz Twitter Twitteriňiz bar bolsa Twitterden baglap bilersiňiz Facebookyňyz bar bolsa Facebooka baglap bilersiňiz bolmasa Gmailyňyz bar bolsa Gmail bolmadam Gostewoý Guest Ýöne GEST-den giren wagtyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň, siziň zatlaryňyz sahranit edilmeýär. Uçuşlaryňyz, olaryňyz, bularyňyz sahranit edilmeýär. Men Facebook-dan girmekçi bolanlar. Indi dost nädip dabawt etmeli? Siz aýtdyňyz-a meni dabawt edäý, men nädip dabawt etmelisini bilemok diýýäňiz. Men size aýdym berýän. Meselem, çep tarapdan açýaňyz kontaktlaryňyzy, kontaktlaryňyzy açdyňyz, ýokardan kontaktyň üstünde plus durandyr, dabawt edip bolýar. Şoňa basdyňyz. Prodwinutý poisk diýýär, görýäňizmi? Şu taýdan, orusça. Wwedite imya igroka ili ID personaža diýýär. Şu taýdan, meselem, bäş ýüz ýigrimi ýedi, meniň ID-im näçedi? Tak, tak, tak, tak. Bäş ýüz ýetmiş ýedi, meniň ID-im, meni dabat etmek islänler bar bolsa, olarlar bäş ýüz ýetmiş ýedi, ýigrimi ýedi, nol alty, ýetmiş bir.

Dos şeýdip dabat edip bolýar oglanlar gyzlar. Nesip etdiginden oglanlar lobbilerde ýaryşlarymyz zatlarymyz bolýandyr eger siz towuk zat goýberip nädip goýbermelisin bilmeýän bolsaňyz şeýdip dostuňyz tapdyňyz meselem gödek diýeli profiline girýäňiz şu taýdan populýarnyk goýber diýilen wagty aşakdan towujyk bardyr towuga basan wagtyňyzda şu şekilde goýberip bilýäňiz sizde barlaryndan şo şekilde goýberip bilýäňiz Indi Lobby'e nädip girmeli diýip soraýanlar bar. Ekranyňyz açyldy. Naçat diýip durandyr görseňiz. Aşagynda karta saýlap bolýar olarda. Aşagynda karta saýlap bolýar. Kartanyň üstüne basseňiz Klassiçeskiý diýýär. E, bu tä eý bilýäs muny näme üçin aýdyp otyň oý bul şul diýip otyrmaň. Bilmeýänler üçin aýtýan oglanlar. Serwer. Görýän bolsaňyz ýokarda serwer bar üýtgedip bolýa. Ýewropa diýip dur. Ýewro ene şu aş şular MS diýmek ping diýmek oglanlar. Şul näçe pes bolsa ýa otuz ýigrimi otuz töweregi bolsa şonça gowy oýnaýaňyz oglanlar gyzlar. Ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Näçe şu beýik bolsa ýüz boldy iki ýüz boldy şon ýaly oýnuňyz ýaman bolar. Atan wagtyňyz okuňyz gitmez garşydaky iki okda sizi öldürer. Şonuň üçin haýsy sizde şu ýaş bolup dursa, haýsy iň pesi bolsa şony saýlaň. Men Tursiýada bolanym üçin Ýewropany saýlaýan. Ondan soň bu taýlaryny özleriňiz okap düşünersiňiz. Meselem näme diýýär? Saglasna ýezik bu diýýär. Wykluçit. E, wkluçit diýseňiz, şu taýda dilleri saýlaýaňyz-a. Wybr perwi ýazyk. E, türkçeden, türkçe gepleşýänleri agtarýandyr. Şu taýdan wkluçit diýdiňiz, türkçe gepleşýänleri agtarýar, türkçe gepleşýän tapmasa, orusça gepleşýänler bilen size baglaşyk goýberýändir.

Bärde Tretsýe lico diýe personažyňyz özüňiz öňüňizde görýändirsiňiz, a Perwýe lico bolan wagty dünýäde nähili özüňiz öz bedeniňizi görmän diňe garşyňdakyny görýän bolsaň şeýdip oýnaň Perwýe licoda. Bu bir adamlyk, iki adamlyk, dört adamlyk. Awtopodwory ýaksaň başga adamlar bilen jemleşýäň, awtopodwory öçürseň başga adamlar bilen jemleşmeýäň bir özüň oýnaýaň. Ikinji Arkada diýe. Bystry maç. Bärde ýigrimi sekiz adam töweregi boli. Ýalňyşmasam, ýalňyşan bolsam aşakda kommentlerden düze do do dogrulaşdyryň, dogrulaşdyryň däl, düzediň meni. Ýigrimi e, hemme oružalar ba- bolýa bärde. AVM-nam tapýaň, e, groza, hemme zatlary tapýaňda, karoçi. Ondan soň waýna diýýär. Waýnada bolsa belli bir oruža berile. Meselem, näme oruža berilýär? Diňe kar, diňe snaýper, ýa diňe awtomat. Hemme kimde şo bolýa, ölüp-ölüp direlip, ölüp-ölüp direlýäň. Karoçi, oýnap, oýnap, oýnap doýup bolmaýa-da.

Şondan saýlap bolýar. Aružalaryňyzy basýaňyz, meselem, birinji aruža, ikinji aruža, üçünji aruža şeýdip saýlap basan wagtyňyzda aružalaryňyzy saýlap bolýandyr. Haýsy bilen atyşmak isleýän bolsaňyz. Soň pistolet we ogul bar. Ogul haýsynda ýaman bolsaňyz şony saýlap öwrenip bilersiňiz. Dominirowniýe. Bärde däl belli bir toçkalar bar. Şo taýyn toçkalary näçe köp saklap dursaňyz, şo size şo toçkalar berilýär. Iň köp toçkany alanlaram Ýeňiji bolýada. Şturmam şu Arena meňzeş bir zat. Ýöne ýeri başgaça. Bärde näme maşynlar bilen atyşýaňyz. Payload. Payload näme bolýa? Bärde gramtolýot bar, wertolýot bar. Her hili moşna oružalar zatlar barda. Blue hole. Rejim blue hole näme bolýa bärde? Garoçi Oýuna başlaýyňyz normalny normal klassyçyt oýnaýa başlaýyňyz ýöne bärdäki bir tapawudy zonaň nirä gitjegini öňünden görýäňiz ýöne o zona öňünden şo birhili nähili bolýa bir haýsy reňkä şo fiolet fioletowy po moým fioletowy reňk bilen belli bolýa şo fioletowy zonaň içine girseňiz janyňyz başga zonaň zonaň daşynda galan ýaly janyňyz gidip durýandyr soň bärde näme diýýä treýning diýýä treýninge giren wagtyňyz Uçeniýedir oglanlar. Treýninga girýäňiz. Ýöne oýna täze başladyňyz dogrymy? Nämäň nämeligini bileňizok. Nähili oruža ulanjagyňyzy bileňizok. Şu treýninga girýäňiz oglanlar. Treýninga girdiňiz oglanlar. Ine geldiňiz gapdalda oružalar bardyr. Aldyňyz lýuboý bir oružany bärden skowrodka almak isleýän bolsaňyz bärden uwiliçitil magazin almak isleýän bolsaňyz bu isleri

Tapar yok. Nireden atmak isteyen bolsanız. Böyle. Sen şunu ya. Berde tırnak gittiğinizde. Berde kendi bir alıp duran zatları yok olanlar. Tak, bärden çykýas. Trenirowka şonýadyr oglanlar. Lobiýa nädip girmeli? Kartaň üstüne basdyňyz. Room diýip durandyr oglanlar. Room. Rooma basýaňyz. Widiti ID lobby diýe. Meselem. 7 sanlyk zat bolar, sifr bolar. Meselem şul. Eger dogry bolsa girýärda whot diýýäňiz, ondan soň eger dogry bolan ýagdaýynda parol sorýar. Nädip eşigiňiň üstüňdäki egin-başyňy zadyňy almaşyp bolýar? Inwentar diýip durýar aşakda, görýän bolsaňyz. Inwentara girdiňiz. Inwentarda mana şu ýerde kostýumlaryňyz bolýar, kostýumyňyz bar bolsa. Bärde kepkaňyz, oçkiňiz, bärde maskaňyz, futbolkaňyz, balaňyz, krossowkalaryňyz, şlemleriňiz, we bärde sumkalaryňyz. Bärde arujalar. Arujalaryň şekilleri, bekilleri. Haýsyny saýlamak isleýäniňiz bar bolsa. Bärde maşynlaryňyz. Bärde meselem emojiler zatlar bar. Şony üýtgedip bolýar. Gördüňizmi? Şu tarapda. Onuň aşagynda oýun utan wagtyňyz nähili hereket etsin. Meselem. Täze başlan wagtyňyz bolmaz, ýöne oýnasaňyz bolar. Ondan aşagynda sesler bardyr, spiske gireňiz. Düşman görüldi. Düşman görüldi diye gören bolsaňyz. I'm going in. I'll cover you. Üýtgedip bolýar-da. Bärde samolýodyň şekilleri, bärde paruşutlaryňyz, bär düşme şekilleriňiz, bomboçkalaryňyz. Bärdedem stena zat çyzmak isleýän bolsaňyz, graffiti. Bärdedem lobiniň durşy, arka plan.

Izmini nadie. Mana, Türkmenistan diýip durandyr, görýän bolsaňyz. Ondan başga, indi bir özüňiz girdiňiz oýuna, hiç hili dostuňyzam ýok. Indi siz bir ad, e, başlan wagtyňyz başga adam tanamadyk adamlaryňyz bilen hem oýnasyňyz gelen ýok. Näme etsem bolarka diýip pikir etýäňiz. Soň şu taýdan hatlar gidip dur-a, şoň üstüne basýaňyz aşakdan. Barda globalny çat, bu aşakda bolsa şular özüne gruppa agtarýarlar. Özüne dörtli, üçli, ikili, grup bakteriýalar. Meselem, lýuboý birine basýaňyz, eger tanyş bolsun, o bolsun, bu bolsun, gepleşip görüň, halasaňyz girip oýnaberiň, şeýdip. Meniňkide häzir türkçe birinji duran üçin türkleri çykarýan-da. Ondan soň, nastroýkalary görkezeýin.

Soň sglajowaniýa gerek gäl. Bärde özüňiz üýtgedip bilersiňiz. Ýarpyş izony goýsaňyz has gowy bolar. Tak, bu aşakylary üýtgetmä gerek ýok. Uprawleniýe, uprawleniýe şo bir zat. Transport, transportda aýdymy öçürip goýen. Çustiwitelnost. Men wysokaýa goýen çustiwitelnosti we sekiz ikisi gelip aşakdan şuny bäş etýän. Bäş. Boldy. Padbor. Bärde-däm özüňiz dogrularsyňyz, naprimer, Akemeniň okuny iki ýüz sany alsyn diýipdin. Skarleň okuny ýüz segsen sany, Grazaňkyny iki ýüz sany, M dört ýüz on altyňky iki ýüz sany, şu zatlary dogurlap bolýa, olanlar. Özüňiziň sumkaňyzyň, meselem, giriňdaň sumka näçe ýer ba, şony görüň we nähili oruža alan wagtyňyz näçe ok alsyn özüňiz şu taýdan dogurlaň. Siziň üçin has aňsat bolar. Bärden Priklüçeniýe bystrýo pritsela diýýä. Gapdalda pritsel üýtgedip bolýan ýeri ba. Ony goýsaňyz has gowy bolar. Ýa goýmasaňyzam gowy bolar. Ýöne tapawudy ýok. Bu adamyň özüne bagly zat-da. Bärde pritseliň zatlaryny üýtgedip bolýandyr. Kolimator. Görýän bolsaňyz. Tak, men biraz agy edip goýaýmasam. Tak, tak, tak, tak. Audio. Ultra goýan wagtyňyz işlemeýändir. Sebäbi ony üýtgetmeli. Bärde dilini üýtgedip bolýar ýazyky. Zagruzki. Meselem kartaňyz ýükli däl dogry däl. Men aýtdyýenä wikendini ýükläň, miramar ýükläň dos näme üçin meni atdyň diýeňä men sizi atmaýan oglanlar şo kartaňyz ýükläksiz bolsa şda zagruzkiden ýükläp bolýandyr. Haýsy kartaňyz ýükläpdilä basýaňyz ýükle diýip ýükleýiňiz ondan soň podarkajaňyzy alýaňyz. Bu nastroýkalar bärde boldy. Ýa bolmasa ýüklemek karta zatlary ýüklejek bolsaňyz şu ýokarda dam bardyr görýän bolsaňyz. Mana şdaýdanam ýükläp bolýar. Bolmady. Bärden nastroýka gir eý kartany saýlamaga girýäňiz. Şu taýda karta saýlanmadyk durýa. Şoňa basan wagtyňyz lýuboý bir karta ýükläp başlaýyndyr. Ýöne karta ýükläp bolýança hiç bir şekilde oýunlara girmeli däldir oglanlar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Tak, klan. Klana nädip girmeli, klandan nädip çykmaly. Klana şu taýdan gir diýen wagtyňda sizde şu taý çep tarapdan search diýip durýandyr oglanlar. Poýsk diýip durýandyr. Men klan nädip klandan nädip çykmaly deňiz ine şu informasiýa basýaňyz informasiýa pokinut klan şony basan wagtyňyz klandan çykyp bolýandyr tak klan bäri gelýäňiz magazin şu açkoňyz ýokarda iki müň dokuz ýüz ýigrimi iki bardyr şoňa görä liboý zatlar alyp bilýäňiz oglum ştaýda özüňiz görüşdüriň nämäňiz gerek bolsa glawnoý menýu ştaýda girýäňiz ştaýda näme diýýä Wyžywalşik master diýýär. Obşeý wremýa w lýubom režime w lýubom iz režimow diýýär. Karoçe, otuz minutdan köp ýaşasaň diýýär, ölmän galsaň diýýär, saňa açko berýäs diýýär. Girýäňiz, otuz minutdan köp ýaşaýaňyz, ballaryňyz, zatlaryňyzy alýaňyz. Olanlar, näme, kimiň nähili soraglary, zatlary bar bolsa berip bilersiňiz. Indi men size. UC nädip almaly? Şu zatlary soraýanlar bar. UC nädip almaly, nädip ýüklemeli? Şu zatlary häzir görkezmekçi. Nastroýkalar, bärde emulýatoryň nastroýkasyna girip görkezeýin birinji. Settings, settingse girýäňiz oglanlar. Bärde karoçi basicsde şu görşüňiz ýaly edip bilersiňiz. Engine diýem, engine diýemmi? Bärde Smart Mode, birinjisi. Render Cache, Enforce Global Render Cache we Rendering Optimization diňe şulardy, üçüsinde du, ptiçka. Antene, Anti-Aliasing diýe. Bu ýapyk du mende. Siziňki meselem näçe bolsa, meniňki häzir eee, wi, RAM-ym, kompýuteriňki Asus ROG Strix üçdür. Skar bilýän bolsaňyz kompýuteri Ramy on alty gigabaýt bärde on alty gigabaýt bolmansoň sekiz gigabaýt beriň prosessor prosessor meniňki on altylyk ýalňyşmasam ýok on ikilik on ikilik bärde bolsa sekiz barda şonuň üçin iň soňuna goýýan siziňki meselem prosessoryňyz sekizlik zatlyk bolsa deň ýarpyna goýberiň sekizlik bolsa dörtlüge goýuň On ikilik bolsa deň ýarpyşyny goýuň. Ýöne bärde alty bolmansoň men sekiz berýän. Resolution diýýär. Ekranyňyz näçe bolsa şony goýuň. Ýöne eger kompýuteriňiziň moşnosty biraz pesräk bolsa şuny azjyk pesräk goýberiň. Zyýany ýok. DPI iki ýüz kyrk goýýan bärden nauşnik we mikrofonyňyzy saýlaýarsyňyz. Game-e girýäňiz. Bärde game resolution menä HD-e goýýan. Aşakdan display quality'm smooth. Plawny diýmek şol. Şolary goýduňyz, save etdiňiz. Ondan soň indi şonda dam gowy bolmady diýeli. Gowy bolmasa şu taýdan çykýaňyz olar exit diýer-ä. Exit diýip çykýaňyz. Görýän bolsaňyz gfx tool diýip bir zat bardyr oglanlar. Gfx tool. Ony nädip ýakyp bolýar zat diýip sorasaňyz F9. Şu taýda duran wagtyňyzda F9-y bassaňyz gördüňizmi zatlar çykýandyr. F9. We şu taýdan browser diýipdi oglanlar. Browser. Browsere basalyň. Tak, tak, tak. Browsere basdyk. Şu taýdan GFX tool APK. GFX tool APK diýip ýazýaňyz. Aşak giden wagtyňyz garaň GFX tool TR diýip durandyr. Şoňa basýaňyz oglanlar gyzlar. Mende ýükläkli. Ştaýdan indir diýip dur. Indire basýaňyz. Skaçaý edip başlady ýokardan. Şondan aşak çekip bolýar. Mana, GFX tool ýükledi gördüňizdä. Şundan yza gitýäs. Download ýaňky ýüklen skaçaý edilenden soň ştaýdan ustanowka edip bilýäňiz. Bärden ustanowka etmek isleýän bolsaňyz downloads-a girýäňiz. Mana ştaýdan ustanowka edip bolýar oglanlar.

Styles diýe, Classic däl, Colorful. Ondan soň Rendering Quality diýe, bärde Low goýup bilersiňiz we başga zatlary üýtgetmäge gerek ýok. Aşak gitseňiz, aşak, iň aşakda Save Controls bar-a, Nastroýkalaryňyzy sahranit etjek bolsaňyz Enable dik goýarsyňyz. Nastroýkalaryňyzy ýok, sahranit etjek ýa täzeden nastroýkalarymy düzjek diýseňiz Disable dik goýarsyňyz. Enable-a goýduňyz olanlar. Accept basdyňyz.

Şeýdip çykarsyňyz karoçi. Ondan soň täzeden başlatmaňyz gerek. Şu taýdan başlady. Oglanlar FPS-imi görkezmek isleýän bir mint. FPS-äm görkezeýin size. Oýna gireliň.

Meselem. Gatyp başladym oýun. Çykýaňyz. Şu taýdan nirde GFX tool girdiňiz. Oýun doňup normal oýnap bolany ýokmy. Gelýäňiz şu taýa so smooth diýip dura şony saýlaýaňyz. Antialiasing muny öçürersiňiz. Eger siziňki gatyp doňup başlasa bärde resolution şu ekranyňyzy biraz kiçeldersiňiz. Bärden girýäňiz. Hemme kimiň kompýuteri deň bolmaýada oglanlar. Şonuň üçin biraz slabrak kompýuter zat bolsa şeýdip bilersiňiz. Görýän bolsaňyz, tak, FPS-imiz 59. Treninge girip görýäs. Trenirowka girip görýäs. Oglanlar, PUBG Mobile-yň özüniň asyl optimizasiýasy biraz pes, oýunyň optimizasiýasy pes bolany üçin Tak, arujalarymyzy aldyk. Oýunyň optimizasiýasy pes bolany üçin nähili gowy kompýuteriňiz bolsa bolubersin, frizler, doňup galmalar, zatlar hemişe bolar. Ýöne ýakynda zat geljekmiş. Obnowleniýe zat geljekmiş oglanlar. O taýda aýyrjak bolýarlar.

Otuz sekiz kyrk fps adam gelen wagty otuz adam düşýä PUBG Mobile'yň optimizatory şol oglanlar. Kyrk FPS-e düşýändir. Nastroýkalar şular ýaly oglanlar. Nastroýkalar şular ýaly. Indi siz oglanlar uc nädip satyn almaly şony görkezmekçi. Şu taýda eger telefondan ýa kompýuterden tapa dök girýän bolsaňyz şu taýdan basýaňyz plusa. Şoňa basan wagtyňyz görýändirsiňiz alty ýüz altmyş uc alan wagtyňyzda altmyş uc besplatny berýär. Şony altmyş ýedi dogsan dokuz lira alyp bilersiňiz. Bulam aşa ýokary primerno bulam on dollar bolýar oglanlar. Şu taýyp basyp bilersiňiz. Şu taýyp basdyňyz. Bu kompýuterden girýän bolsaňyz biraz kynrak bolar garaň bärde özüniň browser barda şonuň üçin şu taýdan gördüňiz näçe bahalary nirde satyn al diýip dur bäre girdiňiz mana mobil ödeme diýe ol diýe bul diýe ýetmiş lira diýe bärde bärden satyn almak isleýän bolsaňyz şu taýdan satyn alarsyňyz bolmasa men size häzir bärde görkezmekçi. Şeýle brauzeriňizi açdyňyz, lýuboý bir brauzeriňizi açýaňyz. Ondan soň Türkiýede bolsaňyz Per Digital diýip durandyr oglanlar. Per Digital diýe girdiňiz, görýän bolsaňyz 660 UC PUBG Mobile diýe 70 lira diýe bärde. Gördüňiz? Bonusam size bir bir lira 40 kuruş berýändir. Basdyňyz şu taýda. Gördüňiz, alşyberişi tamamla diýipdi. Alşyberişi tamamla diýen wagty bärde registrasiýa etýäňiz. Gaty aňsat registrasiýa edeniňizden soň giriş diýe. Mana. Görýän bolsaňyz, pul ýükle diýe. Pul ýükle. Tak, tak, tak. Bize bir sany gerek. Ýetmiş lirada pul ýükle diýip basan wagtyňyzda lýuboý şekilde islän şekiliňizde pul ýükläp bolýandyr. Kart diýe näçe ýüklemek isleýäňiz diýe ýüz lira diýeň giriň. Ýa bäri ýetmiş lira girmek isleýämiň ýetmiş lira diýeň. Ödeme ýap. Şeýle kart nomerleriň zatlaryň giriň ýetmiş lira töleýäň çykýaň. Boldy. Problem ýok oglanlar. No problem. Şeýdip Royal Pass alynýandyr. Ondan soň, ondan soň. Indi siz bu Royal Pass-y aldyňyz dogry dämi? Ony nädip özüňize ýüklemeli? Ol, olam gowy sorag dogry dämi? Ýa PUBG Mobile, şu taýda gelen wagtyňyzda şu uja satyn alýaňyz oglanlar. Şony satyn almak ýokaňyzda dawam diýip durandyr. Dowam. Şoňa basýaňyz şu taýda garaň Midas Buy diýýär. Midas Buy. Şoňa basseňiz Midas baý ştaýda nomeriňizi ýazseňiz özüňiziň aýdyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň gowy dogry ýazmany bäş ýüz ýetmiş ýedi ýigrimi ýedi nol alty ýetmiş bir bu meniňki garaň tamam deň gara adyňy çykarýa adyňyzy dogry okaň a zadyňyzy ýalňyş giren bolsaňyzam başga birini çykarmagy mümkin. Soň ýaňky uceni satyn aldyňyz-a? Ýaňky uceni satyn alanyňyzdan soň size e-pin diýip bir nomer berýändir. Nomer beren wagt ştaýk ýazyp, OK diýýäňiz. Bärde öz dogum taryhyňy, doglan günüňi gir diýýär, şo taýyňy girýäňiz. Boldy, iş bitip durandyr oglanlar. Şakyr şükür uceňizem ýatyr ýendirler uje nädip satyn almaly adamlardan zatlardan satyn alyp ýörenler bar maşenniklere duş gelip puluny ýitirip ýörenler bar men bilen köp kişi habarlaşdyda şoň üçin bu per digitalyň özi oglanlar pubg mobile'yň özüniň filialy ýaly bir zadyda karoçi şolar bilen işleşýenler siz iň nadýožny ýerden alyň Siz nä näçe başgalar naprmer näçe ýöre bäri alty ýüz altmyş ýöre öň ýedi ýüz ýetmişdi bul häzir alty ýüz altmyşa düşüpdir indi adam başga biri aýdyp bilerda saňa ýedi ýüz roýal air ýedi ýüz uc berjek altmyş bäş lira bäş lira üçin tanymadyk adamyňyzdan kyrk uc köp aljak diýip bar puluňyzy howa göwürme göýbermäňde karoç maşennikleriň eline düşmäň ine girdiňiz Şutaýda näme? Bir sanysyny aldyňyz. Alyş-berişi tamamla diýdiňiz. Bärde dilini üýtgedip bolýamy? Bärini dilini üýtgedip bolmaýar, pa-moýam. No, no, no. Üýtgedip bolmaýar. Girdiňiz, bakiýa ýükle diýdiňiz, karoçi. Kartyňyzy girdiňiz. Lýuboý bir girmek isle-, eý, tölemek isledigiňiz puluňyzy girýäňiz. Bärden töle diýdiňiz, boldy. Iş bitip dur. Ondan soň size E-pin diýip bir nomer berer. E-pin nomer berer. Ony alyp, nirä gitýäňiz? Ýaňky görkezen ýerime. Midas baý. Midas baý, mana, mana, mana. Şu taýak gitýäňiz. Boldy. Özüňiziň ID-ňizi ýazýaňyz. Adyňyz çykýar, dogrumy, dogry dämi görýäňiz. E-piniňizi girýäňiz. Boldy. Bum. Okeýe basdyňyz. Ujeňiz satyn alandy. Boldy. Başga bir ýerlerine gidip zaý edip oturmaň oglanlar, gyzlar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Boldy oglanlar. Bu wideo diňe baş eý bu wideoda köp zady bilýätdim, ol bul şul diýip aýdyp oturmaň. Men bu wideony täze başlan dost oglanlarymyz üçin düşürdim. Dost oglan gyz Ýok. Dostlarymyz üçin, oglan gyzlar üçin düşürdim. Ýok. Onda näme oglanlar? Bu wideo Diňe näme PUBG Mobile nädip oýnamaly nähili nastroýkalar bolsa gowy bolar UC nädip satyn almaly dostluk nädip dabawit edip bot ugradyp bolýa dabawit edip bolýa lobiýa nädip girip bolýa haýsy karta näme etýä ol bul şul diňe infarm informasiýa bermek üçin çekilen bir wideo oglanlar gyzlar näme täze öwrenen bolsaňyz aşakda kommentda ýazyp geçmegini ýatdan çykarmaň Aşakdan ýazyp geçiň. Wah, men şuny belem ýokdum, men şuny öwrendim. Men şuny ýalňyş bilýätdim, muny gördüm. Men şu şu aýdanyny ulanyp ulanymdan soň oýnum şunýa gowy boldy, o boldy, bu boldy, şu boldy, oglanlar. Komment ýazmany ýadyňyzdan çykarmaň, laýk goýmany ýadyňyzdan çykarmaň, eger kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, Play it safe şu wideony görüp duran kanalymyza agza boluň we dostlaryňyz bilen paýlaşmany ýadyňyzdan çykarmaň. Goldaw bermek isleýänler bar bolsa, bizi goldaw berip bilersiňiz, oglanlar, gyzlar. Hemmäňize köp köp sag boluň ýene görüşýänçäk Ciao.